Għanna ħames minuti l-lum għan iskopru daqxejn l-irwol ta' Richmond Foundation f'Malta, flimkien ma' Daniela Unek. Bdejna dan, mela, 50 sekondi xini Richmond Foundation u xinu rwol tijak? Il-Fundazzjoni Richmond hija NGO li taħdem fil-komunità fis-saħħa mentali u jiena CEO. Qed tinbidel bil-mod il-mod kemm ilha teżisti r-Richmond speċjalment il-perċezzjoni dwar is-saħħa mentali f'Malta? Iva qed tinbidel. F'dan l-aħħar għaxar snin qisu nbidlet ħafna. L-istigma naqset, jiġifieri t-tabu li hemm madwar is-saħħa mentali u naħseb iva qed tinbidel għall-aħjar. X'inhuma l-aktar każijiet li intkom taraw komuni li għandna f'Malta hekk? In-nies iktar iċemplu għal każijiet ta' anzjetà u depressjoni u problemi ta' relazzjonijiet, mhux relazzjonijiet bejn koppji, ma' problemi ta' relazzjonijiet in ġenerali. Intom bħala Richmond imma, meta xi ħadd jitlob l-għajnuna tagħkom, kif tgħinu? Skont il-bżonn tal-persuna, ġifieri skont il-persuna tiggwidana u aħna niggwidawha fis-servizzi ta' saħħa mentali tagħna u tal-gvern u tal-privat jekk ikun hemm bżonn. Ġifieri tibqa' fuq bażi individwali biex niftehmu. Iva, dejjem fuq bażi individwali. Fuq il-post tax-xogħol, li nqattgħu l-iktar ħin fih, X'jista' jsir mill-management u mill-ħaddiema sabiex ngħinu fis-saħħa mentali ta' dak li jkun? Ara, mill-ħaddiema naħseb l-aħjar li aħna nieħdu ħsieb lil xulxin sewwa li. Fehmilna din. Jekk inti tagħraf li hemm persuna li l-imġiba nbidlet tagħha, staqsiha kif inhi u meta staqsiha kif inhi Isma' kif inhi, mhux ngħidu aħna kif inti u mbagħad nifqu hemm u issa nkomplu għaddejjin. U l-employers għandhom bżonn jieħdu ħsieb is-saħħa mentali, il-kura mentali tal-impjegati tagħhom għalfejn għax l-impjegati tagħhom huma jagħmlu l-business ta' dik il-persuna. Bħala komunità issa, ħaniftħuha naqra iktar, tajjeb, kif nistgħu ngħinu lil xi ħadd li forsi nħossu li għandu bżonn l-għajnuna? Naħseb l-iktar ħaġa faċli, li ssaqsi. Inti, jekk hemm persuna kif għattilkom qabel li qed tara li għandha bżonn xi ħaġa, jew taħseb li għandha bżonn xi ħaġa, saqsi, saqsihom kif inhuma u għand li mbagħad jgħidulek kif inhuma mbagħad tressaqhom lejn l-għajnuna. Sa l-għajnuna tista' tkun ħafna affarijiet skont dejjem il-bżonn tal-persuna. X'inhuma l-ostakli fis-saħħa mentali Għal pajjiż bħal Malta, ammassa. Is-saħħa mentali kif bdejna hija qed nitkellmu fuqha iktar. Waħda naħseb mill-ostakli l-ikbar li kellna hija l-istigma, ġifieri li aħna nistħu nitkellmu fuq is-saħħa mentali tagħna. Imma dik qed tinbidel u għandna bżonn li aħna nitkellmu aktar fuq is-saħħa mentali tagħna. Jista' jkun illi waqt li qed jaraw dal-programm qasir hemm nies illi jħossuhom l-għandhom bżonn l-għajnuna. X'inhu l-parir li tagħti, mhux lilhom biss, anke għan-nisa d-dawra, għax lkoll semmejna li jiġu għandkom, però ħafna drabi sakemm timbotta lil dak li jkun jew iktar milli timbotta tħajru biex jiġi mhix l-iktar ħaġa faċli. Ara jekk inti għandek riħ, wara tlett ijiem jekk ma jinżillekx id-deni, ħa tmur tfittex l-għajnuna tat-tabib tal-familja tiegħek, l-istess is-saħħa mentali tiegħek. Jekk inti għandek bżonn l-għajnuna, mur għand it-tabib tal-familja tiegħek jekk inti tħossok ħafna ko. Aħna għandna dik il-kultura tal-family doctor hawnhekk. Hija tajba ħafna li inti tmur għax huma mħarrġa wkoll fis-saħħa mentali. U mbagħad huma jirreferuk. Eż, u mbagħad huma jirreferuk, eżatt. Is-saħħa mentali għandkom kif tittrattaw l-għajnuna fis-saħħa mentali għandha etajiet differenti kif tagħtu l-għajnuna? Iva, lit-tfal huma mod, l-adulti mod ieħor u l-anzjani mod ieħor. Jiġifieri inti għandek bżonn li kull età tittrattata tal-età tagħha. L-iskejjel. L-iskejjel ġifieri għalkemm titgħallem ħafna huma kapaċi jkunu wkoll problema minnhom infushom. Intom fejn jidħlu l-iskejjel x'tagħmlu? Xi ħaġa li qed nagħmlu bħalissa huwa qed nagħtu qed inħarġu tfal f'teen mental health first aid fejn huma jagħrfu sintomi ta' saħħa mentali ta' mard mentali f'xulxin u jmorru għand it-teachers tagħhom li huma mħarġa fil-youth mental health first aid. L-edukaturi tagħna għandhom responsabilità kbira fejn tidħol is-saħħa mentali tat-tfal tagħna. Gustajtek illi tħalt eh? għalija, eh, jissa l-oba. Dan jina minn hawnhekk nirringrazzjalilkom u l-Richmond għax meta kelli bżonn sibtkom ukoll mhux medalja bħal diħa hekk waħda tad-deb inti tim tiegħek. Grazzi ħafna u dejjem ngħidulkom biex tfittxu lejnuna u tgħinu billi saqsu kif qaltilkom Daniela. Grazzi ħafna lilek. Grazzi lilkom. Minna ħatakom intom jekk tixtiquna nġibu li xi ħadd u nistaqsu domandi f'ħast fidejkom.